nhau dzichiverengwawo naMoses Rodhani. Pane ripoti yabuda masikati ano, zviri kunzi pane vakomana vapaza muimba hombe inova iyo yedzimseki. E, vanhu vapedzisira kuona chiitiko ichi vari kuti izvo vakomana ava vachiri mumimba yezimseki saka mapurisa atomhanya kunoona kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi here Eh, zvizere muchazvinzwa vanaudza 18 chisubscribe iwo nekulaika pachanel ino uku ndiko kupera kwenhau dzino haukuona chika wangu iwe chienda kapanzi unotsvaga mota ka Eh, ini ndisare ndichipedzisa kuedita mazawo zvaiziva kuita kuti tingoseva time ya shuwa ukurumidze nekuti polisi inogona kungodhumira anytime mm, ah, mdara mm, ah, mdara saka vana vako vatova nhererere mdara mm, ah, unowanza dzungu mdara ndakuudza unopikisa mdara yeusuka aya musoro wakazara mvura shuwa uyu aya mhenu haa Shit, shit. Ah, pakaipa chamwari munyu munyu yakuno chamwari akuno kwakaipa chamwari

Ah, nei wangu simu shamwari womboona kupi mbudzi inopfeka shama wangu ah, shamwari ah, yushe ah, ukuona kunge mafanizerana ah, wangu ka ukuona chii ka iyoyo hapana kana munhu anombotinzwa pawangu ah, wakutongoitawo zvako noizi wangu hayo pfeka wanzere mwa iwe indikutombozama poti vanotibatsira pa ungosasa zvokuda Nxai mbuya munhu apa. Abo wangu abo. Ah, but munhu angangotenge AK47 kurobha yembe ramana. Ndaya ndambozifungawo. Ndambozifungawo inini kuti hazvakambodaro but ah. Ah, ayo. Ah. aiwa hakuna zvinhu zvakadaro hakuna ah, nei mwari nei mwiri nini asi ah, muchiifuta mana keda keda sawira unoda timurereka timurerere ratibira hembe kuti renonoba nehembe dzedu shaa kuti mapurisa atitisu

haa mdara ndasarei ndamdara mira akatitaurirane mdara kotourairana chiko mdara haa mdara musadaro kai haa wafana haa taure nemi wafana haa kutaura nemi kudhara wafana matosungwa wafana haa mdara chiko iwe mdara iwe haa mdara haya watanga unoikunda rei mdara iyo mdara inini expect panyaya idzonza iyo mdara chiko iyo yatitaurirana apa haa wafana kutaura nemi kuti kudii wafana haa wafana matonyura wafana haa hapana chekumbonegotiate apo wafana haa totaurana ukamba wafana kutaurana kudhara wafana shamwari pakaipa shamwari toita sei tiite plan shamwari haa ndiwe mastermind kaita plan kawangu iwe cha wakapinduka kapanapa ndaona plan alright alright ndaona plan manya manya manya iwe ah jayuki ko mazvete sei nenhau yezimseki iyi iri kunetsa kana kuti makangano henyu nekuti ndimi muri incharge of this case nxa iyo jomborosi sei ukraine nxa iyo mfana jomborosi nxa ndane 30 years wanza ndiri mudepartment iri wanza zvimwe zvinhu hazvingodi dzungwa dzinongoda kungosteda waza nxa mm, ja yuki hani makasvitsa 31 last week here imimi nxa iyo mfana dzimwe mwedzi dzaunongoitawo soka hadzibatsire kunza he tsvee kuita zvekuti ushanda zvinhu zvine musoro zvine production wakuita hako zvekuti ucalculata miyedzi dzina nebasa nxa ah sorry henyu boss patadzi hapana apa wanzi unondipa hasha ukunza jomborosi unondipa hasha iwewe sori henyu bosi ko ndokutsvagirai here kabhebhi kanyama mombozorora henyu muchipuruzira nxa iwe mfanewe haa ah, iwe raitiita fastwa izo tichitsvagawo ka tuma ama 2000 kauti tiri kupisa ka painstagram utu masikati yakanaka mhuri yezimbabwe Ndadzoka zvakare ini nhau dziya. Mutsvakurudzo yaitika masikati vari kunzi paurawa mapurisa maviri nevashandi vemuimba huru yezimuseki pati dziri kunzi pane vakomana vaviri vari kususpectwa kunzi ndo vanenge vakatora mari dzautsi maresults ari kushaikwa pane asi mukachipa nakundairo dhani Ah, kwewe munyomirire iwe shaiwe. Ah, iwe azoda tisungu here? Hausadaro mani iwe. Ah, iwe hande mani. Ah, wangu pakaipa shamari mota yachatanga kusmoka. Hey, ah, tori ma one kana. Ah, shit, shit. Police yeva yasvika shamwari. Ah, wangu toita sei kwa apa? Ah, papa kutoda chiplan shamwari. Ah, wangu ka, ah, kana rege dzichirira ka. Ah, chinotarisa futi kurira chi. Ah, sha, munhu ngaafe sha. Ah, uraya munhu sha ndichipesa angu kugadzira mota. Hey, mapara. Sare ndazviso kuzi hapana muri panguva yakaoma para saka mirai titaurirana para mukunzwa kuzi hapana yamuda kutaura ish iwa

ayo mfana usatombonyebera zvako tandivhara kunze kuti i love you jesus chichai mfana imimi ndine urombo imi manze mfana zvamunoitawo futi rega ndofonera mapurisa ndovaudza kuti mfana ndavabata nhai ndakangana foni yangu kumba futi ei haa mdara kabhutsa yamutore foni yangu iri kuseri kwemuti uko haisu mapurisa hatisumbomatya izo haa uyamutore haa semu ukuti chiiko e Ah, mjareyo mapurisa yei futi ah, wangu kwa ah, nambokutaurirewe kuti timu rereye pane zvaraita chete ah, ukuona chiuka inega ndipinde mutauni ndinonotsvaga hembe kaboza anudhi yatakarova iwangu iyi haiite iwangu ah, inomakisa i saka ukuona chiu iyo chisara wakamuchengeta kamudhara waizo inova ndabaya kamutauni waizo ah, saka utongotora hembe dzemudhara weka hauitawo ah, plani kumberi shamwari Iye abu saka ende kubato izo muchengetedze mudara uyu mudara uyu akangwara uyu muchengetedze iye. Wangu ndanzenge ngochinza radio kapa vari kuti kudiko mapenzi aya. Eh akusasa nezvei? Ah, wangu sacha wangu ah, vari kutosuspecta topfana twetu iyoziyo ah, usatomboutye. Ya saka plan yako yashanda saka ah, wakanyanya. mfana wangu uh, usandisaiza izvo ah, ini ndinoyeerenga unongozviziva o wangu hapana vaya vatasungirira toita seiko nawo kovaya o hapana yaya uh, orit orit uh, ah, fonera mapurisa kavaudze ka kuti eh, mbavha dzedzi tadzibatwa izio eh, odzoti tasungirira musango rekwamatope rere kuita kuti ka isusu tova tatokavhika unongozwa nyaya dzacho haa ah, bho futi zvobuda Ah, mdhara mdhara chiiko newe mdhara uyu he eh? tazokusungirirai ka imimi pane kuti mutisunungure tsvee maakutotsvaga zvenyu nzungu ah, mdhara uchachema nhasi ah, mdhara utsvage kunoki e eh? chikomana chikomana aiwa ina namba urambidzeni aiwa handina ita yako zvaukuita ita haa ah, mudhareyo zvaukufungira zvichiri izvo kani mudhareyo yapadhuze mhani iwe mm, aiwa haa handidi mm, mm, ah. ukuda kundirepa ukuda kundirepa aiwa mudhara mira mani iwe eh?